Fi yma heddi tu allan i Chapter. Mae'n lle sydd yn llawn celf da, cerddoriaeth da, theatr, a phob math o bethau, ond heddiw, fi yma i weld rhywbeth chydig bach yn wahanol. Felly, fi wedi dod yng nghamera i gael look bach. Jyst i rybuddio chi, mae'r lle yn chockers. Croeso. Y Cardiff Art Car Boutique. Fi draw fan hyn yn Stondin Capo, a be maen nhw'n gwneud o ddydd i ddydd yw annog artistiaid o Gymru i fynd dramor, a annog artistiaid tramor i ddod fan hyn i Gymru. Ond beth mae'n gwneud heddiw, mae'n rhoi tri pel i fi i daflu at arweinwyr rhyngwladol. Fi'n mynd yn ali am Nigel Farage. Oedd hwnna'n wath byth. Wedi bod yn oedl parade. Happy days. So mae tipyn o barti yma, a mae'r olives yn delicious chwarae teg. Mae Cardiff Art Car Boutique yn rhywbeth sy'n digwydd unwaith bob blwyddyn. Mae'n cael ei drefnu gan Something Creatives a Chapter, a mae jyst yn ddathliad o celf a pethau creadigol sydd yn digwydd yng Nghaerdydd ar ffurf rhyw fath o car boot sale. Mae rhai pobl yn dod â'u ceir nhw gyda nhw, mae rhai pobl yn gwneud pethau creadigol gyda'u ceir. Mae yna ffwrn pizza fyna sydd mewn car, mae hwnna'n eitha' impressive. Mae Sean Alton 'di ennill gwobr Cerflunio Artist Cymru cwpl o flynyddoedd nôl. Mae 'di defnyddio y pethe dydd i ddydd, fel ni'n gweld skateboard fan hyn, a turntable i wneud offerynnau interactive. So fi'n clywed sgeil yn mynd ar y foment. Mae'n newid y pitch, mae'n eitha swnllyd, a wedyn fi'n gallu tynnu hwn nôl a mlaen, a mae yna sensor fan hyn sydd yn newid Yr Octave. Mae gen i stondin yn Cardiff Art Car Boutique leni, yy so cwmni celf bit a studios bit hefyd. So ni 'di adeiladu arwydd mawr bit, a wedyn gwahodd yym unrhyw un sy moyn rili i dynnu llun, sgwennu enw, be' bynnag ma' nw moyn ar yr arwyddion yma trwy'r dydd. So ma' Mister a Misus Clarke fan hyn yn llwyddo i gywiro'r probleme sydd yn bod efo pobl trwy ddefnyddio sain, cyffwrdd nhw mewn pob math o ffyrdd, dawnsio o gwmpas nhw, canu iddyn nhw, a humiliato nhw'n gyffredinol. Fi ddim yn siŵr os fi'n teimlo fel cymryd rhan i fod yn onest. Fi'n credu mae'n mwy o just bach o laff na actual rhywbeth meddygol. Fi wedi bod yn digon lwcus i ddod o hyd i Rhodri Brooks fan hyn, Rhodri Brooks.
Shana.
How's it going? Beth yw gwerth Car de Fat Car Boutique i cerddorion fel ti? Yy ie mae'n rili dda ma' jyst cael mwy fel cael gŵyl bach yn lle sy'n canolbarth ar gyfer gymaint o celf yn Caerdydd a Cymru be' bynnag so ma'n neis cael pawb fan 'yn. Os gen ti unrhyw uchafbwyntiau o bethe ti 'di gweld?

Yy ie, yeah, bwysig iawn rili, fel lle reit dda i cael artistiaid a cerddorion i dangos gwaith nhw a'i chwarae, ardal mwy relaxed. Mae'n rhyw fath o hot pot yeah, celfyddydol. Ie, yeah. yeah, union. Mae'r merched yma'n crazy. Maen nhw wedi bod wrthi trwy'r dydd. O'n nhw'n gwneud rhyw fath o princess school i'r plant bore yma. A nawr maen nhw'n cael y boi yma i cerdded ar rhyw fath o tightrope ffug. Crazy ladies. Fi wedi joio mas draw yma heddi yn Cardiff Art Car Boutique. Mae digwyddiadau fel hyn yn ffantastig i'r scene celf yma yng Nghaerdydd, a bydda i'n sicr yn dod nôl yma flwyddyn nesa.